mi zong um te lai cucu kan sining taktak te a si ti kha vun chim ka duh mi si i CNA CNF kan pa le kan pu le he nan som hna lo ti kha a tampi a tlang pin nan kan complain mi si i cunin Chinland Council theih loin Amah nawl in ral a tumi phu, CDF phu hi zei bantuk phu dah nan si hei ti hrawnghrang. Le kum sawm thum leng, kum sawm li dengmang hriam a tlai cangmi minung hmanh zei i a rel lomi ti hrawnghrang le cun in kan pa pakhat i ṭialmi hna khan cun USB hmanh nih a tei hnga dingmi ral a tuk ah a hawile aa sawm hmasat hna i hei ti hrawnghrang kha kan ṭial cio i khi rel ah khan lung a fak ngai lungthin zong a nuam lo ngai a ruang cu hika hmun ah kan tuah tik ahhin min than duh rua le min langh duh rua ahhin hohmanh nih ral an tu le lo. Vawleicung a raltu mi hi mithah a hmangmi hi zei bantuk nan um ti nan theih bantukin cesa pawl cu an um. Tangka ruah a ral a tumi, tangka an hmuhnak ding si cun ral an tumi zong an that ko. Cu bantuk minung cu an um natein laar duh ruang a dothlennak tuahmi minung pakhat hmanh kan um lo ti kha a kan zohtu zong nih rak kan hngal u ti kha ka duhmi si. Macun in CNA CNF in an sawm hna lo maw ti kha nan chim lengmang i kan president zong nih ṭha tein fiang tein a chim cang i tuzaan zong a nolh ṭhan ka duhmi cu CNA CNF hi ṭha tein kan chimh hna cun a sawm zong kan sawm fawn hna i zeitin in dah kan sawm hna zeitin dah kan va chimh hna ti tiang kha cu kan chim dih detail in kan chim dih kha cun sau tuk lai i Pakhatnak ah kan dihlak le thei a si ti ka duhmi cu uh, tuhin vawlei kil i ummi vialte nih ngaih dih te ngaih dih zong si lai tu kan zoh mi leng zong hin a hnu ah nan zoh ṭhan te lai i hihi ka bia he uh, mi tampi sin zongah thei mi tampi sin zongah phan sa ti ka duh sawm lo rum ro le khi bochan lo rum ro kha an kan nan kan ti tuk e Cucahcun ṭha tein tuchan nan chimh kan duhmi hna cu CNA, CNF kan pa le kan pu le ṭha tein kan ton hna, kan chimh hna. Cucahcun an rat khawh lonak a ruang le an rak rat ve lonak a ruang kha kannih nih kan hngal ve dih lo. A ruang tampi um lai. Cucu anmah nih a herh sile an hei chim ve te lai i cucahcun kannih lei dirhmun in cun kan chimh hna, kan sawm hna timi te kha langhter ka duh. Cunin Chinland Council chungah a um i Chinland Council hmenh theihter loin le Chinland Council nawl ngai nawl loin ral a tumi CDF phu hi zei bantuk in dah nan dir nan dir mun si ti kha nan nan comment le nan vai nan tial cio mi kha si. Chinland Council phunghram he hin Chinland Council theihpinak lo in ral an tu kho lo timi zong cu um ve hlei lo. I kan duh ahcun uh, kan tuk ko lai. Cunin pakhat te nan dihlak sin a theihter kan duh rihmi hna cu kan ni si dep ha khan hin kum nga chungah urban operation kan timi major operation pawl si zongah minor operation si zongah urban operation hi vui za le vui som riat leng kan tuah cang kum nga chungah nunnak tampi nih kan pek Sianginn khamnak ruang zongah bom kan puah i nunnak kan pek. A dangdang kahdohnak zongah nunnak kan pek. Sihmanhsehlaw cu cu urban operation mechia kan tuah a zeitik hmanh ah a mi zeihmanh nih nan, nan complain lo. Vunci zung kan timi insenpi kan kah. Hohmanh nih nan buai lo. Setbyu-yi, kan vak ah kan ting a mi zeihmanh an buai lo. Ye sakhan kan ka thong i thongtla kan chuah hna. Kan ka ruang a mi zeihmanh an buai lo. Nunnak pakhat kan pek mi lungfah tu in abu azai mi te cu nan um. Cumen selo an ka ding si lo ti bantuk le CC an som hna lo e. CC an chim ta lo CNA CNO an som hna lo ti mi zeihmanh an chim lo. Atu ah meicia operation kan theih bantuk in kah lo awk ṭhalo, kah kah lo awk ṭhalo kan si ti lo kannih nih. Sidiah vaka kan dir hmun ah. A ruang cu kan hmun ram ah yuaikawh puai in kan tuah hnawh. Cucu yuaikawh puai cu mizeihmanh in an duh ciomi si lo. Atu ah USDP result vialte chuak dih cang. Nan theih dihmi kha si. Cucu kap lo awk ṭhalo kan si dirhmun na cun dakaw phukip kan sawm hna. Atu kan kah zongah kanmah si dihpah kha lawng kan si lo, phu thum kan si. An kan telpi. Phu dang nih a kan telpi khalomi zong an um. Natein hriam in a kan thazaang a kan bawm hna, tangka chawva a kan bawm hna, kuanzen thazaang a kan bawm hna. Cucu dirhmun cu nihni ah kan phan. Cu ahcun uh, Rungtlang hi plan in kan kah a si ahcun timh ciammam tein minung thong thong nga nih kap u si law ti kha kan ruah tikah zeitimen a si thiammi si lo. Lak hruak pin an i timh lo karah spry attack hi tuah u si law cucu kan ral bik a lam pakhatnak bik si a lam zong a um bikmi si tiah kan ti cucu kan ruah dih cikcek hnu ahcun kan va sawm hna kha ral sining hi tin si kaih ma cu zat a um in le lo ma cu zat a um hika hin ani ralbawi um e ani hika hin a um hika hin kan lu acun a him hika hin kan chuah acun a him hika hi mai asi they tell tin tha ten information kan i lak kan i lak kan za cang kan ti kan sawm hna kha cucu kan dirhmun sin hin ni kan dirhmun cu hi si hi kan kah hau ṭha tein kan chimhmi hna si rungtlang surprise attack kan tuah kan te mi cheukhat surprise kan in tuah chih hna i tu hin an buai ciar cuar ciam ma me ya zai mah hlan kan kah mi vialte nan kan complain lo atu lawng nan kan complain Atu kan kahmi pakhat hmanh palhnak um loh. A ruang cu kan dirhmun si ve. Macucu nan dihlak nih vun kan theih piu ti kha vun sawm, vun chim ka vun duhmi si. I comment tete zong in biahal nan duhmi paoh Rak ṭial u. Bia rak kan hal u. Kan in leh khawh tawk hna kan in leh lai. Kan in leh khawh hna lomi zong um zong um kho men.